Slam n lmasiḥ fell-awen ay atmaten a tiysetmatin. Lbaraka-ines ɣef yal yiwen, ɣef yal yiwet. Yettubarek yisem n Yillu-nneɣ, agellid-nneɣ, ssid-nneɣ. Tanemmirt i lmasiḥ aɣ yettaken afud, tanemmirt i lmasiḥ aɣ yessejhaden. Netta i ɣ-iṭṭfen afus, netta i ɣ-isseǧhaden, netta i ɣ-d-ittaran asirem, netta i d kullec di tudert-nneɣ, amek s-yenna Bulos i wat Kulusyen, Lmasiḥ d kullec di myal yiwen deg-wen. Amen! Dɣa tcerka yid-wen kra n tseddarin seg ɣur n Sidi Ṛebbi ɣef Yasuɛ Lmasiḥ, ɣef Ssid-nneɣ. Neḥwaǧ ssawal-is wakken ad negmu, i wakken ad nnerni, i wakken ad ten-issin akteṛ, segmi ad ten-tissin, segmi tudert-nneɣ ad tettbeddil s ayen yelhan. Akka yettubrak yisem-is. Ad ɣreɣ deg wawal-is d Yuḥenna ɛecṛa, Tasda terra sbawacin d asawen. Acu d-inna Lmasiḥ? Nekk ulli-inu smeḥsisent i ṣṣut-iw, ssneɣ-tent yerna ttabaɛent-iyi-d. Ttakeɣ-asent tudert n dayem, ur ttmettatent ara maḍi. Yiwen ur yezmir ad tent-yekkes seg ufus-iw. Baba i tent-yefkan yugar kullec. Win yellan gar ifassen-is, yiwen ur yezmir ad s-t-yekkes. ad s-t-id-yekkes, axaṭer nekk d baba d yiwen. Jemɛen-d daɣen idɣaɣen akken ad t-nɣen, neɣ iẓra, nekkni neqqar-d iẓra, neɣ wigi d-iqqaren idɣaɣen. Yekker Yasuɛ Lmasiḥ yenna-yasen, Xedmeɣ zdat-wen aṭas n lecɣal yelhan yessewhamen s tezmert n Baba, ɣef wanwa deg-sen i tebɣam i yi-tenɣem? Siblaḍen. A t-israyen-nnes, mačči ɣef lecɣal yelhan i nebɣa ad k-neṛjem, lameɛna imi tkefṛeḍ, d kečč yellan d amdan, terriḍ iman-ik d Ṛebbi. A neḥbes kan dagi. Dɣa kan wali dagi, tiseddarin-agi d neɣra. A nwali Yasuɛ Lmasiḥ ihdeṛ-asen i wat Isṛayil illan d wid issnen ahellil tlata u ɛecrin. Sɣa ul-inu ttḥessisent i ṣṣut-iw. Donc a tisali mi slan imeslayen-agi, ul-inu ssnent ṣṣut-iw, ad ttḥessisent i ṣṣut-iw. Lmeɛna s as-qqaren i Lmasiḥ, ad d-teqqareḍ belli i d keččini ɣef ay d-inna ugellid Dawed, Ameɣlal d ameksa-inu. Donc as-qqaren safi kečči d Ameɣlal ihi. Ini tettekked-asent tudert, d ṣṣeḥ? Yettkemmil, yettkemmil, sqa nekk d baba, nekk akked baba d yiwen. Awal Sidi Rebbi qa jemɛen daɣen idaɣen akken ad ten-nɣen, ɣef acu? Axaṭer asqa n kečč yellan d amdan,

Lameɛna dagi di lehedra-ines, di lehdur-ines akked At Isṛayil, At Isṛayil i walan ihedder asen-d iqqar, D nekk i d Ṛebbi i d am. Ma yella d nekk i d ameksa n At Isṛayil, ulin ur snen ṣṣut-iw, dɣa d nekk i d Ameɣlal. Yuɣal yenna-yasen-id ayen-nni, sqan-k akked baba d yiwen. d yiwen, mačči d sin, mačči d tlata. Aṭas iselmaden akken i ɣ-slemden imezwura di lqella n tmusni d ayen i yellan ɣef la Trinité neɣ ɣef talut neɣ tyata iṛebbi-ten d yiwen deg yiwen. D lekdeb. Mačči d aselmed n la Bible winna. Mačči d aselmed n Lmasiḥ, mačči d aselmed n yinelmaden imezwura. Ad naf deg wawal n Sidi Ṛebbi

acu tasda tesba ini sma tessnem ad tissinem ula d baba anta tura tessnemt yakan yerna teẓramt twalam ay temna tiyessetmatin ana min la parole ana min awal n lmasiḥ mačči ayen ad ḥekkun imdanen Filibus inṭeq-inna-yas a sidi sken-aɣ-d kan baba Rebbi berka-ya. Lmasiḥ yenna-yas acu d-inna Lmasiḥ mačči ayen i d-nnan imdanen. Lmasiḥ yenna-yas amek ayen akk i sɛeddaɣ yid-wen mazal ur tessineḍ ara Filibas win iwalan iwala baba amek ara mmi teqqareḍ sken-aɣ-d kan baba Rebbi berka-ya. Asken-aɣ-d kan baba Rebbi.

Ayen i slemden ugad d-yusan s talut, s la trinité, tya tirebbit-nni deg yiwen, ur d-ikya sɣur Lmasiḥ, ur d-ikya sɣur inelmaden i d-islemden neɣ i d-yuran tibratin sɣur Lmasiḥ, s rruḥ n Lmasiḥ. Ini-as Dontyuc akked Tortuni ay d-yewwin aselmed-agi. Akked i lqern wis sin, sin n leqrun mbeɛd Lmasiḥ, di lqern wis sin mbeɛd Lmasiḥ, mačči d aselmed i d-yekkan si tmezgida n Lmasiḥ, mačči d ayen d-yekkan seg uselmed n Lmasiḥ. D lifiluẓufi n yemdanen d aselmed n lejnun. Lmasiḥ d Ṛebbi, d yiwen.

ama d Luis Hugo neɣ aṭas n yibercunen neɣ surtout wigi ad yeqqaren s tṛumit ilaq ad nuɣal ar tira ilaq ad nuɣal ad neqleb ad nfettec di tira wakken ad nefhem ɣur-k lmasiḥ ad k-yeqqar ma tessnem-iyi ad tissinem ula d baba atan tura tessnem-t yakan yerna teẓram-t d wagi ay amneɣ mačči d imdanen nniḍen s-yeqqaren lmasiḥ mačči d ababat.

wali tayetmaha tiyesmatin nessuter aqeddac bulus yekka nessuter di sidi rebbi babatna d sidna yasuɛ almasiḥ aɣel din ibardan i wakken ad nas ɣurwen dagi sxedmen sidna ɛisa kun ẓra dakken sidna ɛisa mačči d yasuɛ almasiḥ d isem nniḍen nekkni numen bli win s wis numen isem-is yasuɛ almasiḥ wagi d asuji nniḍen kika nessuter Sidi Ṛebbi Baba-tneɣ akked Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ a ɣ-ldin iberdan i wakken ad d-nas ɣur-wen. Twalam? Ad d-nas ɣur-wen, a ɣ-ldin iberdan, sxedmen a ɣ-ldin. Donc, Sidi Ṛebbi Baba-tneɣ d Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ ak ɣ ɣ-ldin iberdan, am akken, mačči d yiwen, sxedmen ad d-hedren ɣef sin.

il est au singulier ad ihder ɣef yiwen ur ifriq ara uqeddac Bulus mim di tegrigit ma tmuqlem di lgrek swis yettwakteb leɛhdat jdid ad tafem beli dagi Bulus mi d-ihder mi d-yuder Sidi Rebbi akked Yasuɛ Lmasiḥ ḥesbiten d yiwen mačči d sin mi lwisuga awen-d ziɣ lwisuga ad twalim ifarq-iten

d Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ, a ɣ-iwelleh neɣ a ɣ-n-iseddu, a ɣ-d-ildi yiberdan neɣ ddnas, akka ddnas ɣur-wen, a ɣ-d-ildi. On constate que le verbe diriger est conjugué au singulier, y compris dans les textes originaux grecs, ce qui atteste l'unité entre le Père et le Fils. Voir deux tirs en ancien 2, 16 et 17, a t-id-nwan apar. Donc, il qqaren dagi, di tegrigit, ameslay-agi dirigé, ad ihder ɣef yiwen, dirige. Mačči ɣef sin. Et conjugué au singulier. Ad ihder ɣef yiwen. Y a compris dans les textes original. Di tegrigit, aki gilla. Ayen ad d-isbegnen belli Lmasiḥ akked ubabat d yiwen.

Ixf wis sin taseddart seṭṭac. Acu kin, ak qqan ssuter di Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ akked Baba-tneɣ Ṛebbi ɣ-iḥemmlen, i ɣ-d-ifkan s ṛṛeḥma-ines ṣṣber d usirem yettdumun. Ad ttuṣebbren wulawen-nwen, a wen-d-tettunefk tezmert s wis ara txedmem anagar ayen yelhan ama di lecɣal

Leɛhda aqdim yuan s tɛibaṛanit, leɛhda ajdid s tegrigit. Donc iswaḍ belli ḥaǧen aṭas leḥwayeǧ i savapa. Donc c'est normal après ass-agi imasiḥiyen ma ttwalin le pluriel, ma ttwalin anga ad ihdeṛ ɣef ɣef Sidi Ṛebbi baba-tneɣ akked Lmasiḥ ad heddṛen am akken d sin d aṭas.

Icɛaya ak iqqar ilul-aɣ-d uqcic tettunefk-aɣ-d umemmit lḥikma ttili ɣef tuyat-is ad ittusmam ḍebbar lɛali illu anezmar a baba-ten dayem

Acu din uqeddac Bulus? Acqa nutni, d at Isṛayil i yextar Sidi Ṛebbi, d agdud-is yefka-yasen lɛaḍima, yexdem yid-sen lɛequd, yefka-yasen ccariɛa d wamek ad t-ɛebbden, yerna-yasen-d lemɛahdat. Seg-s i d-ffɣen lejdud-nneɣ i yellan d iqeddacen imezwura n Sidi Ṛebbi, ula d Lmasiḥ seg-sen i d-iffeɣ mi i d-ilul ṣṣifa n umdan, d anwa-t wagi i d-ilulen ṣṣifa n umdan? Netta i yellan nnig n kra n wayen yellan, Illu yettwaḥemden i dayem, amin. Aqeddac Bulus i yeqqar Lmasiḥ d Illu yettwaḥemden i dayem, ur k-inadi Ṛebbi-ten. d sin, Sidi Ṛebbi akked Lmasiḥ d Iṛebbiten, d Illuten. Neɣ iqeɛ d Illu, netta i yellan d Illu. Ṛebbi agi d-yusan ṣṣifa n umdan, netta i d Illu. Netta i d Illu. Tit ixef wis sin. Tasdadt tnac akked telṭac. Ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi tesselmad ad ɣ-nettixer ɣef lecɣal-nneɣ ur nelhi d wayen akk n diri yellan di ddunit, ad nɛic di ddunit-a s ṣṣwab, s lḥeqq, s ṭṭaɛa n Sidi Ṛebbi. Akka ihi ad neṛǧu lfeṛḥ n wass i nessaram deg ara d-iban tmannagt n Yillu-nneɣ ameqqran, Amsellek-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ. Wali tayetmat. Ad amneɣ Bulus iselmaden neɣ ad amneɣ imdanen wiyaḍ? Xiq, akka ihi ara nerǧu lferḥ wass deg nessarem deg ad d-tban tmannagt n Yillu-nneɣ ameqqran, Amsellek-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ. Illu-nneɣ ameqqran, ma yella d Lmasiḥ i d Illu ameqqran, ulac Illu nniḍen. Atta tidet ay atmaten-is. Wagi Lmasiḥ yekka akked Baba d yiwen. S wagi i d-nebda awal, aql-aɣ nekfa deg-s. Ur tezmireḍ ad tferqeḍ Lmasiḥ, ad d-tiniḍ ɣef Sidi Ṛebbi. Axaṭer netta d Ṛebbi. Si laṣel n ddunit alamma d taktabt n uwḥi, ixef aneggaru, d ɣef Lmasiḥ. As-d a Yasuɛ Lmasiḥ!

Ad ken-ibarek Ṛebbi s isem n Masiḥ. D ayen i aɣ-isseǧhaden, d awan n Sidi Ṛebbi, d tidet n wawan n Sidi Ṛebbi aɣ-isseǧhaden, mačči d timucuha neɣ d tiqessiḍin, ma segmi ad nettissin Lmasiḥ, segmi ad nettɛic i tilelli, segmi liman-nneɣ ad ittimɣur, segmi asirem-nneɣ ad ireṣṣu deg-s akteṛ. Ad ken-ibarek Ṛebbi di lehna n Lmasiḥ.